Afganistanyň bir däp dessury bardyr erkekler aýry eleýler aýry oturýar dogrymy. Biziňkäm biziňkäm şeýle-de gyzly aýallaryň palatasy aňyrda erkekleriň palatasy aňyrdadyr toý märeke bolsa. Bizdede şol aýry märeke bolsun toý bolsun o erkekler aýrydyr olara hyzmat etýenem erkek oglanlardyr heleýlere-de erkek oglan girmez gyz maşgalalaram heleýlere hyzmat eder. Hawa, bizde-de şody, ýöne bizi näme etdiler? Şonuň üçin gyzlar bilen birlikde garyp mekdepde okatdylar we obşy tuwletlere salýarlar. Meselem, mekdep tuwletlerem obşydyr, gyzlaryňky, oglanlaryňky bilýäňizmi? Arka tarapa gyzlaryňky, bu tarapam oglanlaryňky. Buny ýörite etdiler, çünki bizde ateizm, kommunizm sistemasy bar. Meselem aýdalyň, ine bizler gulluga gidýäň, esgerlige giden wagty hemme esgerleriň baryny çuw ýalaňaç edip bir baýnada suwa düşürýärler we namyssyzlaşdyrýarlar. Haýa perdäňi alýarlar ýüzüňden. Şonuň üçin ýaş oglanlar gullukdan elinde soň diňe hapa-paýyş sögüşip ýörendirler. Çünki namys perdesini aýyrýarlar-da erkegiň. Ol diňe armiýa alanda däl, ol meselem woýenkomat çagyrýar sizleri nämeden geçirýärdik, medosmotrdan geçirýärdik. Şo ýerde aýal dogtorlarymyzam bar, aýal medsestralarymyzam bar, erkekler çuw-ýalaňaç bolup geçäýmeli-de, şo olam o kabinetden o kabinete, o kabinetden o kabinete ylgap geçýärdiler bilýäňmi? Şu bilgi şeýle etýärdiler da, çuw ýalaňaç bolup. Biraz terbiýe alanlara üst çagasyny uýat ýerini ýapyp çyk geçýärdi. Ol terbiýäni almadygam, aý eneň falan edeýin, dataň näme edeýin. Ylgap geçýärdiler.
Şony ýörite etdiler, şol dogtor barlagyna geçen wagty hemme kişi çuw ýalaňaç bolup bir bannisaň içinde aýlanyp bir o kabinete girýäň. O kabinete girip, o kabinete çuw ýalaňaç aýlaýardylar. Buny gulluga barmakaň namyslaşdyrýar bizleri. Gözüňiz aýdyk bol, çünki bu sistema şol, biziň erkeklerimizi ahlaksyzlaşdyrmaly, gyzlary namyssyzlaşdyrmaly, biziň kimligimizi unutdyrmaly. Biziň kimligimiz, bizleri aslynda aýal-gyzlara duşman etdiler. Aýal-gyzy başyna täç edip ýören erkeklerimizi aýal-gyzlara duşman etdiler. Aýal erkeklerimize syn etseň hemmesi ejize ganymdyr. Aýala gezek gelse dişleri süýnüp çykyp durandyr, wideo çekmeläm bolsa. Özem el ýüzde-de aýal maşgalany sürýärler. Syn etýäňmi hemme ýerde aýal-gyzdyr. Şirketde, kargoda, hemme ýerde-de şular ylgaşypdyr. Ay indi. Ay. Indi bilemok da. Bolýa da bu ýaşap bar bereli ýarym ýaşymyzyň köpüsine ýaşadyk indi bir ada galdy onam sagja talimçe şu çagajyklara gonup Şaban. wagty çyksa gonup ýaşamak nesip etsin. Kemaljan köp köp sag bol ýaýynyňa da köp. Allah'a emanet olun.
Agtyjyklaryňa çowluklaryňa gonup ýaşa. Sag bol. Agtyjykly deme babajyk bol. Ýaşlanmak nesip etsin. Ämin.
Allaha iman edip ýaşamak. Bolýa. Ýazda Rabbimize iman edip Kuran okaň. Kuran okaň Kuran. Hökman okaň Kuran. Tuýun. Şolar ýalak dogranjyklar. Mana biziň oýunçylarymyz, artistlerimiz şu ellerimi rakla götleri ýaprakla urşdylar, urşdylar, indem wideolaryny aýryp ýitik gitdiler. Garapylaryň oýunlaryny. Indi syn edýän bolsaňyz ýekejesäm ýokdur hany Gülnara puluny aldyranlar we Gülnara garşy wideo goýanlar nirde bular sizlere aýtdyma birki hepdeden soňra biriňem tapyp bolmaýa hemmäňiziň götüňize gaýnak suw guýýa diýdima aýdyşym ýalygam bolandyr barsy wideolaryny aýrypdyrlar hemmesi wideolaryny aýryp aýryp ýüz segsen tizlikdajyk gidipdirler biriniňem wideosy ýok agam. Hany iki müň dollarymy aldy, üç müň dollarymy aldy. Hawa. Meniň çagam kesel ýaty, meniň dört müň dollarymy aldy, haramzada eýt diýdi, gygyryp ýörenleriň biram ýokdur. A men bulara aýtdym a, men aýdan wagtym bular gelip elleri myzrakly götleri ýaprakly maňa sökdiler a, wu-wu diýip indeýler ýalak bolup. Gyzyl deriler-ä bular-ow gepe-de düşündirip bolanow-a men aýdýan-ow sen dur türkmençä düşünýäňmi türkmen sözlükleriniň manysyna mazmuna düşünýäňmi seňem ýok şu agzyňa kaloşny urup durlar darow bilýäňmi men aýtýan dur-ow nämä geldiň sen sünnet baýrama geldiňmi näme patrak seçýäňmi dur diýseňem duranok-a şo kaloşlany agzyňa urup durlar bilýäňmi uu-uu diýip uwlaýarlar hä nälet boldy indi hä Näzak boldy gitdiňizmi indi? Arkaňyzy soň horjunyňyzy aldyňyz. Bizlere Raj Kapuryň kinosyny görkezýärdiler. Raj Kapur bilýäňizmi? Raj Kapur bar-a, Dal to more Hindistan, mera dil ko Hindistan, dal to mera Hindistan diýip, ol Raj Kapur arkajygyna, suňkajygyny alýar-da Hindistany terk edýär-a. Şonda-da şo kinolary bizlere ýörite görkezdiler. Raj Kapuryň kinosyny oba. Salam aleýkum de. Aleýkum salam doganjyklarim täze gelenler hoş geldiňiz sapa geldiňiz. Sizem begenýäňizmi türkmenler şol durumyny diýä. Ederi işiň ýok diýä. Meni diňläň sizlere Buratinanyň multfilmini görkezdiler. Akmaklaň ýurdy pul eken baýlar şagalaň edýä diýdi. Buny size ýörite görkezdilerä Buratinany, Raj Kapury. Bu zatlar bak siz aklyňyzy ulanmaýaňyz. Sizlere ýadyňyza salyn men. Aman, düw küýzäni diýip gygyrýar. Amanam küýze nirde diýýär, bu suwuň düýbünde diýýär. Näme üçin diýýär ol inim, düwüň jany küýzäň içinde diýýär. Şo kinony näme üçin görkezdiler bilýäňizmi? Arkasynda düwünçegini dakypjyk Gaçdylar diýýä howwa gaçdylar aýal doganjygym. Bular Raj Kapuryň kinosyny hindi kino görüp ulandylar-a bular. Otkrytka göterip şol Zitda Gittany görüp, Aýşwarýany görüp, Şahruhany görüp. Bu Şahruhan görüp ulanan nesil bular. Bular şo hindi kinonyň urşuny görüp şo hindi kinoda urşýalar-a uçurtga görýär şeýdip urýar we adam uçurtga görýärler-a şeýdip. Robin Gudy görkezdiler. Howwa sessiz söýgini görkezdiler. Hindi kino görüp ulanan nesilden nämä garaşýaňyz. Eller myzrakly, götleri ýaprakly, Wuu-wuu! diýip, Gülnaraň üstüne ylgadylar, ylgadylar. Hä, Gülnara jyrtyklap-jyrtyklap tans edipdi. Hany wideo goýanlar? Hany hak-hukuk, adalat diýip biri çişip döredi. Gel görkez adalatyňy şu taýda. Hak-hukuk, adalatmyşyn. Belaň sapymyşyn. Sizlere nupakadini görkezmeli, Tom Jerrini görkezýäň, nupakadini görkezýäň, boldy, ýeterlik şu siz aldanyp oturýaňyz eliňiz çöreklije. Amaş aýdyp bersene diýýän. Amanaş. Amanaş agzyny baglap, öňüne bir towak nahar goýdy, Buratinanyňdy. Häzir men şul aýagy iýip Buratinanyň gözlegine çykjak diýär-ä. Häzir men şu aýagy iýip Buratinanyň gözlegine çykjak diýär. Akmaklaň ýurdy, bu taýda pul eken baýlar şagalaň edýär. Ekme sekme çüfme diýýär. Ekme sekme çüfme diýýär-de, puluňy alýarlar daýym ýere ekdirýär. Bilýäňizmi, şu ekme tekme çühme diýip, brutinadan eme ýeri gazýardanam tylla teňňelini taşla diýýär we üstüni ýapdyrýar. Ertir gel, şu taýda agaç gögerýär diýýär. Ondan soň gidýär, ertir gelýär, şu taýda tylla teňňeler ýok. Aza gidýärler tylla teňňeleri. Görýäňiz dälmi doganjyklar, bu multfilmler, bu kinolar ýörite görkezildi. Salam Egindeş, düýn ruçkamy aldyňlaý diýýär. Alma Poladowa diýýär. Azmy pul azmy. Döwjagaza aýdyp ber aman suwuň düýbünde düýşdüň yzyny aýtmadyň diýýär. Ýok bul sizlere namýok berýär. Namýok bolan wagty näme bolýar namýok türkmençe namýok diýjek bolsaň. Ýagny siziň özüňiz aklyňyzy ulanmaň şuny. Biz kim bilen göreşip ýörüs aslynda? Hä? Bu biziň göreşip ýören adamymyz kim? Biz nämä garşy göreşip ýörüs? Kime garşy göreşip ýörüs? Dost kiçikäň kelläňden kerpiç gaçyp gördümi seňde? Ýok. Uşşaldykdan gaçdyk. Ol gurbanlykda uşşaldy uçduk. Aý, bizem şo gyzlary görünjek bolup uşşaldyga mündük-ä. Ejegulim serip gitdi ýere. Gülnara alyp gitde diýdiýä. Şübhe diýýä. Ekme-sekme çühme. Pul eken baýlar puluny gömýär-ä şonda. Ekme-sekme çühme diýip Buratinada özüniň üç sany tylla teňňesini guma gömýär, ertir bag gogarýar diýýär. Gülnara şeýtdi. Ekme sekme çühme sizlere kimlik gelýä diýdi. Düşündiňizdämi eliňizden pul özüňiz eltip berýäňiz. Işleýäňiz işleýäňiz azap edip der dökýäňiz al Gülnara diýýäňiz al Gülnarajan hawa äriň bilen gitde pawýonlarda keýp et diýýä bolýa olam alýa sag bol eke paşly sen ýaşy sen sebeme diýýä pulluňyzy alýa äri bilen münýä benzin zapravka edýäler gitýäler güpbüň güpbüň güpbüň güpbüň güpbüň bilýäňmi Öz eliňiz bilen berýäňiz o bir kelläňizi işlediň onuň töweregindäki aýallar özbekler tatarlar hemmesi şo diskotekada tans etýän aýal gyzlaryny gördüňmi köpüsi özbegistanyň watandaşy özbekler tatarlar sizlerem bärden barýaňyz eliňiz myzyrakly götüňiz ýaprakly wuu diýip ana saňa pul getirdik tylla teňňeler getirdik olaram ekme sekme çühme diýýä puluňyzy jygarýa. Seň pozisiýaň näme menä şu wagt birinji gezek girdim diýýä biriniň storiesini gürleýäňmaý diýýä siz düşünmäňiz size düşündirmeklik üçin orsça geplemeli türkçe geplemeli özbekçe geplemeli türkmençe geplemeli garym gatym edip kaş edip agzyňyza sokmaly bolmasa siz düşünmäňiza çünki sizler bilemok sizler Türkmen dili edebiýatdan okadyňyzmy? Türkmen sözlükleriniň grammatikasyna düşünýäňizmi? Olam belli däl-a, ýarym orsça, ýarym özbekçe, ýarym türkçe, ýarym türkmençe, garym latym edip syçraşyp ýörüňiz-ä ortada. Onsoň men size nädip düşündireyim bu taýda gepimi? Hawa, düýn bäş sany bolup bir aýala zordan gep düşündirdik-ow. Näme ediljekdigini, näme edilýändigini. Siz aýtdyň-a, bir hepdede niti gidýär diýip. Whatsapp grupba açdylar adamlary topladylar otaýda gygyrtdylar gygyrtdylar whatsapp grupbanam udalit etdiler. Gülnara şirket indi syssyrap ýörşi bar gowy gowy wideolar goýupdyr eken bilýämiň ýaman gowy wideolar goýupdyr eken gara gözeňe tykgyr ony bir owadan gürleýän ähram bar onuň. Gören getirip gör. Tog etme. Oňuranyň ogly bolsun diýär bu zamanda. O meň ýaýnyma biri gelip aýdyp berýär. Oňuranyň ogly bolsun diýär. Häzir dernek, diaspora açyp, watandaşlar geliň on dollarjyk beriň, bizler Türkiýedaky ýa Türkmenistandakylara kömek etmek isleýäs. Owa, adamlara eýe çykmak isleýäs, däp-dessurymyzy ösdürýäs. Aýda on dollarjyk kömek ediň diýsek bermersiňiz. Hiç biriňiz bermersiňiz, berseňizem hasap sorarsyňyz. Men saňa on dollar berdim. Nirde bunuň hasabaty diýersiňiz. Emma müň ýedi ýüz, müň bäş ýüz, iki müň dollar Gülnara berýäňiz. Ikili barmaňyzam burnuňyza sokýaňyz. Oppa! Oppa Gandystaý! Eger Stambulda, bak, eger Stambulda biziň derneklerimiz, diasporalarymyz bolsady, biziň derneklerimiz, diasporalarymyz öz derneginiň adyndan Gülnaranyň şirketini arz ederdi. Düşündiňiz dälmi? Men bu taýdan diaspora jaň ederdim. Alo, salam aleýkim, waleýkim salam, eta ýa, kto ty, ýa woýn, ýa woýn diý, kto ty, woýn ýa, ýa woýn diýerdim. Onsoň oň aýdardy, Diriş, näme problema bar? Men aýdardym, Şular ýaly Istanbulda biziň watandaşlarymyz bar, şolaryň meselesini çözüp ber diýerdim. Çünki her bir derneklerde ýurist bolýar. Meselem, Türkmenistanda edarada işläp gördüňizmaý siz? edarada, meselem, tekstil bolsun, fabrika bolsun, raýona bolsun, gorspolkom bolsun ýa tapawudy ýok, döwlet edarasynda işleseňiz, hökmany suratda şol edaranyň ýuristi bolýar. Dogry dälmi? Ýagny şonuň bir hasabatçysy bolýar, ýuristi bolýar, adelkadry bolýar, ýenesi bolýar, edarany dolandyrýan adamlary bolýar. Dogrymy? Edil şu dernekler, diasporalar hem şondan aglar. Dernekleriň, diasporalaryň özleriniň ýuristleri bolýar, adwokatlary bolýar, kassirleri bolýar. Bular bizlere kömek edýär. Düşünýäňiz dämi? Syn Ahillesa diýip jaň ederdim men onsoň şu derneklerimize ýa diasporalarymyza. Şu wagt men Türkiýedäki derneklerimize, diasporalara jaň etsem elini galdyrýaşyn aýdyp, hany ho diýýär. Meselem Türkiýede biziň derneklerimiz bar-a, dias dernek bar, diaspora ýok. Şolara jaň etsem iki eli ýokaryk galdyrýarlar, Direnç göýber biziň ýakamyzy diýýär. Goýber biziň ýakamyzy diýip. Çünki o dernekler halk tarapyndan açylmady. Men şu wagt köpüsine sesimi çykarman otyryn. Siz çünki özüňize gerekli zada eýe çykaňyzok-da. Özüňize gerekli zatlara eýe çyksaňyz, şu zat, bu zatlar syýasata-da goşulmaýar. Meselem, dernek, diaspora syýasata goşulmaýar. Jemgyýetçilik işini alyp barýar. Hany bir ylymly-bilimli adamam ýok, halkymyzdan derek ýok diýýär. Çünki adamlar özüne bähbitli zada eýe çykanok. Ýagny şu dernek diýen zat, diaspora diýen zat hemme milletde bar. Ermenilerde bar, orslarda bar, beýleki milletleriň hemmesinde bar, diasporalaram bar, derneklerem bar. Hemme ýurtda bar ol, hemme ýurtda. Ine, meselem, şu Türkiýede türkleriň öz diasporalary, dernekleri, guramalary bar. Konsulstwosy bar, posolstwosy bar, birgiden filial şirketleri bar, metjitleri bar-ow. Metji meselem men şu ýerde özüm metjitlere aýlanýanda, meselem erbakançylaryň metjidi bar, erdogançylaryň metjidi bar, ürküçileriň metjidi bar, bozkurtlar bar-a, bozkurtlaryň metjidi bar, erbakany tanýan bolsaň erbakanyň metjitleri bar, eý, men ýaman enaýy zatlary gördüm, birlaý aýlanýan men bilýäňmi, gezip ýörün şu kelläme taýak degende çopan dagy ýyldyzy görüp boýun bakyp ýöremsoň, çöllerde azaşyp ýöremsoň men gezýän bärde-de, metjitleri, medreseleri, muzeýleri, mazarlyklary, Aýlanyp ýöräýeliň boş wagty. Metjitlerine aýlanýan, mazarlyklaryna aýlanýan, hawa, köp zatlar bar. Meselem, men bir zat oturyp enaýy gördüm. Ýewropada hristianlaryň haçy nemesi bar. Ine, hristianlaryň öz metjidine näme diýilýär bilýäňizmi? Hany ýazyň şu taýda hristianlaryň metjidine näme diýilýär? Ine, şular katolikler. Hristianlaryň metjidiniň ady näme? Ýazyň hany şu taýda hristianlar öz metjidine näme diýýär? Biz-ä metjit diýýäs. Çerkowde, kilise diýýär. Ine indi kilise, çerkowde, kilise. Ine şu ýeri katolikler indi. Katolikleriň metjidi, şu kilisesi adamlara kömek edýär. Egneşik paýlaýar, produkta paýlaýar ýa-da sosialnyý ýardam berýär. Şularyň kilisesi. Emma musulmanlaryň metjidi hiç zat etmeýär gardaşym. Men şony oturyp enaýy gördüm. Çünki men synladym gelip. Şularyň kilisesine gitdim. Türk bolsa musulmanlaryň metjidine gitdim. Bularyň mollalaryny gördüm. Onsoň metjitde mollalary gördüm, müftülerini gördüm. Meň ýüzüme seredýärler şunlar. Menem olara seredýän şeýdip. Onsoň kilisä gitdim. Kilisä baran wagtym bularyň özleriniň nemeleri bar şol. Ululary bar. Näme diýýär şol kilisede şularyň mollalaryna näme diýýärler ýazyňam şu taýda. Şular kilisede mollalaryna näme diýýärler? Kilisede. Kilisede şular öz mollalaryna näme diýýärler? Çerkifde patuşka diýýärler, batuşka diýýär. Indi batuşka daýy indi şu batuşka mı satuşka indi şolaryň ýanyna barýaň-da, pop diýýär. Papa diýip sen näme katolikler Watikana gitdiň öýdýän wala. Watikan diýil sen indi bolanda görä. Papa Rimskiý Watikan diýip katolikler-ä. Onsoň men şu baran wagty öňden çykýarlar, gugar şeýleýärler. Senden soraýarlar sen kim? Men musulman diýen. Oba näme kömek gerek saňa? Hemme zatda soraýar. Men oturyp enaýy görýän. Näme üçin musulmanlaryň metjidi hiç kile kömek etmeýär, emma hristianlaryň kilisesi her kime kömek edýär. Seniň diniňe bile seretmeýär. Ne meselem men musulman. Men ol hristian. Katolik. Ýöne men näme diýsem elinden geleni kömegini edýärler mesele. Musulman oturyp syn edýän biziň näme kemçiligimiz bar. Oturyp syn edýän-de, hristianlardan musulmanlaryň näme kemçiligi bar? Meselem aýdalyk, katolikler bar, ortodokslar bar, protestanlar bar. Dogry dälmi? Ýagny bular Baba, Ogul, Keramatly Ruh diýýärler. Baba, Ogul, Keramatly Ruh üçe bir, hristianlaryňky. Düşündiňiz dälmi? Isa pygamberiň hawaryleri bar. Petruçy bar, Ýuhanna bar, Petrus bar, Madda bar. Indi Injilleriň hristianlaryň kitaby bar, Konstusiýa. Şo kanuny maddada, ine Madda diýýän şol, Isa pygamberiň habarlarynyň biriniň ady Madda, Ýuhanna, Petrus, şunlara. Şo Madda, ine, katoliklaryň Konstusiýasy, onuň Maddasy, ýagny Isa pygamberiň şeriaty. Ýagny katoliklaryň şeriatyna görä ýaşaýas biz Ýewropada. Düşündirip bildimmi? Indi orslar bolsa nemeler ortodokslar diýli, ortodokslar. Olar kommunistler, olar kommunist. A bular demokrat. Indi biz kim? Bizem demokrat diýýäs, dünýewi diýýäs, ýöne kimligi, nämeligi näbelli. Ýalanam bolsa aýdyň doganjyklarym. Biz musulmanmy, hristianmy, katolikmi, protestanmy ýa ýene bir zatmy, kim biz? Hä? Dilde musulman. Sen müfti bolmala diýýä. Biz musulman diýýä, maşşalla, alhamdulillah, la ilaha illallah, Muhammede resulallah, ilaha kelimatullah ýolunda tek ýaratyjy bolan birjik Allaha iman edenlerden. Çünki bizler göze görünmeýän, bilinmeýän Allaha görmezden iman etdik. Allahyň perişdelerine iman etdik. Allahyň pygamberlerine iman etdik. Allahyň kitabyna iman etdik. Kadere iman etdik. Ahyrýet gününde Allahyň direltjekdigine iman etdik. Ýagny bizler iman edenler. Bizler Biziň Pygamberimiz Muhammet sallallahu aleýhi wesselemiň sünneti we hanefi mezhebi. Şolar ýalak doganjyklaryň. Ýöne Allatagalla enşalla nesip bolsa köp zatlar bar doganjyklaryň bu taýda aýdyljak bir giden zatlar bar. Siziň bilinmeýän, görmedik, eşitmedik zatlaryňyz bar. Düşünýäňiz dälmi? Ýaman köp zatlar bar. Ýöne bilmek islemeýän, şu zatlardan ýadyrgaýan, ylyma-bilime garşy göreşýän jahyl bir toplum bar. Bu jahyl toplum bilime garşy göreşýärler, ylyma garşy göreşýärler. Şu zatlary bilmeklikden ýadyrgaýarlar, gorkýarlar. Bilýäňmi, şeýle bir jahyl toplum bar. A bul bilimliňi, ylymlyňy köseýär. Mezhep diýmek näme diýmek bolýar? Näçe mezhep bar? Dört mezhep bar öýdýärsiň. Dört mezhep. Dört firka. Indi şol şu taýda on iki imam, dört çaryýarlar, kyrk çilteriler, üç ýüz altmyş alty öwlüýalar, pirler, perwerdigärler, Hydyr ata, Ondan soň şu sahabeler bar. Ýagny 73 fyrka bölünýär, 4 mezhebe bölünýär. Şialar, sünniler, ondan soň zerdüştler hem bar bu taýda. Zerdüştler hem bar. Aý köp giden zatlar bar. Türkiýelilerden görelde almaly biz köp zada diýýär. Türkiýelilerden görelde almaly däl. Kurany Kerimden görelde almaly, pygamberimiziň sünnetinden görelde almaly. Japbaklar hem bar ady, 360 öwlüýä. Şol 360 öwlüýä Sizler öwlüýä bolanda mazarlygy göz öňüňize getirmäň, üç ýüz altmyş sany adam bolan, adama bilimli bolan, ýöne şoňa öwlüýä diýilen. Bilýäňmi, öwlüýä diýmeklik haýsy kökeni haýsy nemeden? Farsçamy ýa arapçamy öwlüýä diýmeklik? Üç ýüz altmyş öwlüýäler bolanda üç ýüz altmyş sany adam bolýa. Düşündiňiz dämi kyrk ine dört çaryýarlar. Dört çaryýarlar diýmeklik dört sany yslamyň halifesi diýmeklik. Hezreti Ebu Bekir, Hezreti Ömer, Hezreti Osman, Hezreti Aly. Dört çaryýarlar. A kyrk çilterler näme bolýar? Kyrk çilterler.

Üç ýüz altmyş öwlýalar ylymly-bilimli adamlar bolýa, medresäni okap, dini ylym ylym alan adamlar, dogrumy? Indi siz maňa ýazyň şu ýerde kyrk çilterler kim bolýa? Kimlere kyrk çilter diýilýä? Pirler, perwerdigärler, ymamlar, öwlýa diýen bilimli, Kurhany ýatdan bilen adamlar diýýä. A şu wagt kary diýýaler, sopy diýýäler. Şire çekýäňmi diýýä. Gelmeseň näme çekýäňmi aýdyp berýäseň. Ana, ana otur indi seni diňläp. Şolar ýaly doganjyklar men köp zatlary öwrenmeli, gerekli zatlary öwrenmeli. Meselem Kurany Kerim okamaly. Kurany Kerimiň Bakara süresiniň segsen dört, segsen bäşinji aýatyny okan ha wagtyňyz, şonda siziň şu wagtky ýaşap ýören durmuşyňyz bar şo taýdan. zyýarat etmäne üç ýüz altmyşa bardyňmy zyýarat etmäne diýýär üç ýüz altmyş öwülýä diýip sizlere bir sany öwülýäni görkezip goýdular bilýäňmi meselem şu balkanda on iki mamyň birisi bar öýdýänä on iki mam meselem şialarda on iki mam bar on iki mam bar şialarda on iki mam bar doganlar Şialarda on iki imam bar we Hezreti Aly bar. Meselem bizde bir giden şialar bar, gyzylbaşlar bar-a bizde. Gyzylbaşlar şialar şolar. E, Magtymguly Pyragy sünni bolan, gyzylbaşlar şia bolan, ikisem ýöne türkmen bolan. Ikisiniň arasynda söweş bolan. Şo gyzylbaşlar gelip Magtymguly Pyragynyň e, Goşgularyny, kitaplaryny ýakýarlar, ýenetýärler, hatda Magtymguly Pyragynyň el golýazma farsça, fars dilinde ýazan kitaplary Iňilteräniň muzeýinde bar. Kirkçilten diýilýänler bir birhili gezen, ýetişen adammişin diýip eşitipdim diýýär. Şolaryň saýasynda ähli ynsanlar diýýär. Haram ruhlardan ýaňa düýpden üýtgetdik biz diýýär. Ýaşap ýörmüşin diýýär. Bul nälet boldy men size aýdyp berin. Stalin geldikden soňra Ol göçmä başlady, degşirmä başlady. Bilýän bolsaňyz, kyrk bir-kyrk bäşe söweşi uratdylar, Sibire sürgüni uratdylar we obalary toplum-toplum ýerine üýtgetdiler. Obalary, türkmenleriň obasyny toplum-toplum ýerine üýtgetdiler. Stalin etdi ony. Soňra bir giden respublikalara böldüler. On bäş sany respublika böldüler, Gürjüstan, Ermenistan, Gazagystan, Gyrgyzystan, Täjigistan, Tatarystan, şonda ýaly bir giden stanlara on bäş sany respublika böldüler, parçaladylar gowy edip. Soňra bular öz döwletiniň adyna öz milleti diýmäne başladylar. Syn edýän, meselem, sen haýsy döwletde ýaşaýan bolsaň, şo millet diýip aýdylyp başlady. Aslynda o taýlaryň ady Türküstandy. O topraklaryň ady Türküstandy, topraklarymyzam birdi, ýöne bizleri basyp aldylar. Hawa. Ýa köp zatlarymyzy ýok etdiler gynansakdan. Köp zatlarymyzy ýok etdiler. Ömürbek Kuzakow diýýär. Ömürbek Kuzakow özbek gardaş. Indi bizde bir zat bar, meselem şol Özbegistanyň ady aslynda Garagalpak bolmalydy, Garagalpakystan. Özbegistanyň ady Garagalpakystan bolmalydy, çünki o taýda on million sany garagalpak türkmenleri ýaşaýar. Onsoň o taýda bir giden buharaly täjikler ýaşaýar, farslar ýaşaýar, ermeniler ýaşaýar, orslar ýaşaýar, bir giden nemeler ýaşaýar we çagataý mongollary ýaşaýar. Çagataý mongollary ýaşaýar bu taýda. Gözüňe tökgür, şu taýsynyň ady şo Gargalpagystan bolmalydy, ol indi Özbegistan edýärler-de şoň adyny. Onsoň adamlar gidýärler-de men özbek diýip pasyrdalýarlar. Indi şu taýda iki sanaak millet bar. Biri özbek, biri türkmen. Ýöne şol ikisiniň içinde Çagataý mongollaram bar, tatarlaram bar. Indi şu taýda şu garyşyk bar bizde. Çünki şo Çagataý mongollary bilen tatarlar tatar mongollary. Ma mongollaşan tatarlar bar, meselem, hristian tatarlar diýendir, hristian tatarlar, musulmanlaşan tatarlar, şolar ýaly tatarlar bar. Indi şu mongol tatarlary we Çagataý mongollary bular hem biz özbek diýýär, meselem, özbek milletiniň içine sygynýarlar. Özbek diýenem bir zat bar we şoň içine şolar garyşanlar-da bar. Bizem şondalar. Bizlerem şondalak doganjyk gowy. Bu taýda bir giden zatlar bar, meselem, taryhdan taryh. Ýöne bizlere bäş ýüz ýyl mundan öňki taryhy öwretýärler. Gel, ýüz ýyl gepleşeli. Türkmenistanyň birinji sekretary kim? Türkmenistanyň ikinji sekretary kim? Üçünji sekretary kim? Biraz ýalňyşyň bar diýýär. Çingiz han diýsene diýýär. Çagataý mongola. Seret indi, Çingiz hanyň, Haremşahyň, Haremşahlar bolan-a, meselem, şonda Jelaleddin Menburun bilen Çingiz han söweşýär. Jelaleddin men burun bilen Çingiz han söweşenden soňra Çingiz han kän uzak ýaşamaýar. Hülägu han gelýär Orta Asiýa Hülägu han gelýär Hülägu han. Hülägu han ilhanly döwletini gurýar ilhanly Eýranyň topragynda ilhanly döwleti bolan we Altyn Orda bolan soň o tarapda Gazagystan topraklarynda Altyn Orda. Näme diýler şoňa näme Zalataýa Orda Orda diýer Zalataýa Orda diýer Zalataýa Orda diýer şol Altyn Orda bolan. Gazagystan topraklarynda Altyn Orda bolan Hywa hanlygy bar, Buhara emirlikleri bar. Aýama bir giden taryhlar bar, ýöne bizler o baryp Seljuklynyň döwrüne öwredýära. Zalataýa Arda diýýär, hawa, Zalataýa Arda bolan. Bizler o Seljukla gidýärler, Seljukly ýaman gadym ogul-o. Seljukla gidýärler. Gel şuny gepleşeli. Bir müň dokuz ýüz ýigrimi ikinji ýyldan başlaly. Bir müň dokuz ýüz ýigrimi ikinji ýylda Lelin gelýär. Orsuň ak paşanyň goşunyny ýykýarlar şol neme patyşalygy. Orsuň imperiýasyny ýykýarlar, Lelin gelýär. Bir müň dokuz ýüz ýigrimi ikinji ýylda Lenin gelýär. Leninden soň Stalin gelýär. Meselem, biziňkiler goşgy aýdýar. Beýik derýaň boýunda beýik adam doguldy, Leýli saçyň boýunda Lenin babam doguldy diýip goşgy aýtýardylar. Mekdeplerde Leniniň portreti durýardy. Lenin. Soňra Stalin geldi. Soň kim geldi? Ýaşaň Kerimjan diýýär. Allajan. Gorkak erkek bolsaň arkaňy açyp gürle diýýär. Heý. Şu ýarym ýarymlar gelýär welin olar syçraşyp bularam. Indi şolar ýalak doganjyklarym bar. Aýtsaň aýtsaň Brežnew geldi diýýär. Brežnew Hruşow, Brežnew, Hruşow, Gorbaçow, ondan soňra neme gelýär, Lelsin gelýärmi, ýene gelýärmi? Hawa, şo Gorbaçow, şo Gorbaçow ýykýar öýdýän şony, kommunist sistemany şol orak çekiji, orak çekiji Gorbaçow dargadýar öýdýän. Soň respublika bolýar, onsoň Sowet Soýuzynyň sosolitistik respublikasy öýdýär-ä. Şonda-lar. Ýagny şu zatlary öwrenmeli. Lenin döwri sen ýokduňa körpe diýýä. Men ýokdum ýöne taryh kitaplary bardy. Meselem biziň öýde bir giden gat gat taryh kitaplar bardy bilýäňmi? Onsoň bizler şony okaýardyk. Sebäbi rus dil mugallymym maňa öwredýärdi orsça okamany. Onsoň men öýe gelip şu kitaplary okaýardym oturyp ýaltanma. Ýelsin, owa, Ýelsin geldi. Ýelsin içýärdi, bilýäňizmi, Ýelsin içýärdi. Stalin ýalak prezident gelip, ýurdumyzy basyp almazlarmyka diýýär. Hakyky kitaplary okamaly ýöne diýýär. Nirde okadyň, brat diýýär. Bizde bardy öýde gadymy Magtymgulynyň kitaby bardy, meselem, harplaryň rus dilinde ýazylan, manysy türkmençe. Ine käbirleri şu ýerde rus harpynda ýazýarlar manysy türkmençe ýazýarlar meselem görkezýin häzir meni şu ýerde a harp birisi waýne şu a harp hemişe e, rus harplary bilen türkmençe manysyny ýazýar edil şolar ýaly kitap bardy bizdede harplary orsça ýöne harplary orsça ýöne manysy türkmençe dönsün şu kitaplary oturyp okaýardyk bizler öwrenýärdik latinski diýýär Hawa, ine, ine, ine, ine, edil seniň harplary seňki ýala-a şol. Harplary seňki ýala-a, ýöne okaýaň welinem, manysy türkmençedi. Olar şo kitaplary oturyp okaýardyk birleri bara ýaltanman. Mekdebe baraňokdyň, ýalan sözläp oturma, Alladan gork-da, gör-ä maňa seret-ä. Bular şeý diýip sessiz alyp, sessiz alyp gynap oturmasam, bular başladylar. Indi bulara bir zat gürrüň berseňem ýakanok-a bular. Gorbaçow pul üçin dag atdy SSR-i diýýär. A şundaly gowja zatlar ýazsaňyzlaň. Tak şurada Ümürbek Kuzakowy alaly bu doganymyz näme gürrüň bererka hadi bissimillah hoş geldiň Ümürbek Kuzakowa dogan. Geliň hany taryhy bilýän taryhçylaryňyz bar bolsa. Bäş ýüz ýyl mundan öňe gitmäň dänem şu ýakyn taryhy öwrenelim ýüz ýylyň içini. Garboş Germaniýa pul töledi diýýär. Germaniýany dikeltdi şu ýerde. Bir giden zatlar näme edip. Rus elipbiýinde türkmen dilini öwrülen kitaplar diýýär. Hawa, ana şu kitaplary okaduk diýler. Garboçowa diýýär. Indi men size bir zat gürrüň berin. 1881

Çünki şu wagt ýaş nesil taryhyny bilmeýär, kimligini bilmeýär. Şonuň üçin hem jemgyýet bolmasa, jemgyýet bolmasa öňe gidişlik hem bolmaýar doganlar. Şonuň üçin bizlere jemgyýet, jemagat gerek, jemgyýet gerek. Birazajygam bolsa e, özgürlük gerek-de. Adamlar öwrenmeli, Bolmasa bizleň öňümize süňk atýarlar, bizleri uruşdyryp oturýar bular onsoň. O taýdan bir sanak gyz çykýar, bu taýdan bir sanak gyz çykýar, orta süňk atýarlar, bizleri ölüşdirýärler, özleri ýitip gidýärler. Meselem şu wagt şu Gülnara Sadykowa meselesinde hemmesi wideolaryny aýyrdylar. Gülnara garşy goýan wideolaryny aýyrdylar, ýok etdiler, ýok. Indi sizi hiç kim sorap bilmeýär. Meselem, Mähri, goýan wideoňy näme üçin aýyrdyň diýip sorap bilýäniň barmy? Mähri, ol açan WhatsApp gruppaňy näme üçin udalit etdiň diýip sorap bilýäniň barmy? Kim sorap bilýär? Hü? Şo zatlary sorap biljegiň barmy? A şo wagt men şol Mähriniň ýaýyna baryp kommentariý ýazdym. Mähri, oýun oýnama diýdim. Adamlary sögüşdirip, uruşdyryp oturma keýp edip diýdim. Meni engelläp goýberdi. Indem özi wideolaryny ýapdy. Eger şuňa men el atmadyk bolsam, şu wagtam urşup oturardyňyz. Mähri ýaýyny açardy, sizler barardyňyz, Gülnara sögerdiňiz, Gülnara size söger, sizem Gülnara sögersiňiz. Şeýdip bir aý ýalap, adamlaryň beýnisini zäherlärdiňiz. Halk köpçüligini güýmärdiňiz, birek-birege duşman ederdiňiz. Çünki Gülnarany gorap ýören bir giden tatarlar bar, özbekler bar. Özbegistanly özbeklerem bar, türkmenistanly özbeklerem bar, türkmenistanly tatarlaram bar, çagataý mongollaram bar. Gülnarany goldaýanlar, töweregindäkiler, joralary, apalary, ükeleri, ýeneleri bar. Düşündiňiz dälmi? Indi bu taýda-da Mähri bar. Indi Mähri türkmençe gepläp türkmenlerimiziň götüne barmak dürtüp otyr. Syn edýäňmi? Sen etdiň şu zatlara. O taýda gülnaraňkylar dürtýär, bu taýda mähriňkiler dürtýär. Ýelkege ýel beriň, eline pil beriň, iki türkmeni potratda uruşdyryň. Hawa, iki türkmen bir-birini pil sap bilen urmaly, urmaly. Bu ekeler, ükeler hezil edip el çarpmaly. Aý, daş etdik bilä. Daş etdik bular diýer, a? Nätdik bulary diýer. It uruşdyran ýaly uruşdyrdyk diýer. Haw, bulary tanaňzok sizler. Mollalaram şondalyk. Mollalar näme etýärler, siziň öňüňize çykýarlar şeýle. Alty aýalyk dini wagyz edýärler. Kurandan, hadysdan, ertekilerden, rowaýatlardan manyly-mazmunly alty aýalyk dini wagyz edip molla bolup oturýar. Inşallah, maşşallah, inşallah diýip oturýar öňüňizde, dogrumy, bir sany molla. Soň ýene bir molla döreýär. Ol men sopy diýýär. O-da maşşallah, inşallah diýip oturýar. Hawa, Kurandan, hadysdan, ertekilerden, rowaýatlardan gürrüň berip. Indi bular özlerine jemagat toplaýar. Alty aýalyk. Alty aýdan soňra iki sanak molla urşup başlaýar. Alty aýdan-da iki molla urşup başlaýar, bir-birini topa tutup, wahhabist, terrorist, separatist, ekstremist diýip. Soň bularyň üýşüren, toplan jemagaty bar-a, talpa-talpa bolup bir-birine girýär. Soň bir iki sanak molla oturyp el çarpýar. Daş etdik türkmenleri diýýär. Hak hakyndan çykdyk bularyň diýýär. Hak etdik bu türkmenleri diýýär. Ölüň diýýär. Gözüňiz ýaşarsa ýandak bilen süpüriňde, çünki siz Kuran okamaýaňyz, çünki siz yslam dinini bilmeýäňiz, çünki siz Allahyňyzy tanamaýaňyz, çünki siz garşyňyzdaky mollanyň kimdigini bilmeýäňiz, ol oturan farsmy, Eýranda bilim alyp gelen şia farsmy, türkmençe gürläp otyrmy, siz ony tanamaýaňyz. Indi syýasatçylar, O taýdan bir sansa çykýar men aktiwist diýýär. Halk üçin çykdym diýýär. Ölmek bar dönmek ýok diýýär. Bu taýdan ýene bir aktiwist çykýar. Menem aktiwist diýýär, syýasatçy diýýär. Soňra alty aýdan soň bul iki aktiwist urşup başlaýar. Indi hersiniň goldaýan adamlary bar. Indi bularyň goldaýan adamlary hem bir biri bilen urşup başlaýar. Soň bular oturyp el çarpýarlar. Daş etdik diýýär. Mana adamlar ikä böldük. Ine. Bir giden agzybir jemgyýet bardy. Boly giden dost-ogullar bardy, hemmesini parçaladylar. Din tarapdan, syýasat tarapdan, jemgyýet tarapdan parçaladylar we şu wagt kellämizde şänip döwýärler. Taşly sen, ýaşly sen diýýärler. Şänip döwýärler özüňiň kelläň bolup bile. Aklyňyzy ulanyň doganjyklarym, bulary tanaňa. Bulary tanamasaňyz, bular siziň bokuňyzy çykarjakdylar. Dünýä türkmenleri hoş geldiň doganlar. Salam aleyküm hemmäňize. Aleyküm salam ýigdim meniň.
Hemmesi videolaryny aýyrdylar, ýylan ýylan kömelek ýalak bolup ýitip gitdiler.
O neme deme mährem video çekip atypdyr. E, olaň ikisini hem etketläpdir. E, Gülnara ses çykarmaň diýo. Sadaje dönemeni şikaýat ediň diýip aýt. Ýok, aýrypdyr ha bar wideosy. Men onuň ýan saýtyna girip gördüm ha, şu wagt şol Mähriniň saýtyna hiç gilek wideo ýok. Diňe şol ekeleri şu pille köler bilen gören wideosy bar. Baý goraý, şu wagt diňe şol ekeleri köler bir giden tatarkalary düşüripdir eken, tatarkalar bilen hezil edip neme doglan gün belleýär.
Oňa mödi ýaýyn açyp aýdy ki, hak ed osuller meni Iwan men bir marka diýip otyr. O daha birsin şöý diýip otyr. Men bir marka diýip. Sapar Murat Türkmen geldi.
Seret dünýä Sapar Murat Türkmen geldi. Onsoň men soradym diýdim ki, Gülnara özbek diýdim, Ärem kürt diýdim. Bular seniň her goltuňa bir garpyz tutdurdymy diýdim. Olam aýtdy men olary gowy görýän diýdi. Sapar Murat Türkmen. Soň Sapar Murat Türkmen bilen pikir alyşyp oturdyk, oturdyk, oturdyk gowy gürrüňler etdik. Hawa. Ýöne men bir zady enaýy gördüm. Afganistanly türkmenlerimiz türkmenistanly özbeklerimize gowy görerlermi?
Men çagyrdyň-da şu pile.
Ýa men enaýy gördüm mara bir tarapdan. Otap synlaýan men hemme kişini. Meni de bir çagyr geldir on bolsa indi bir geldir-ä şol. Men bärde bir nam ýok berdim saňa, ýöne sen alybilmediň buny. Ýok, Eý, ýok, şonuň düşündim. syryny men sana

Hakyny idemediler. Onda Saparmyradyň aýdyşy ýa biziň aýdanlarymyz dogry bolýada. Sapar, men, meselem ikimiz näme diýdik? Şular bir hepdeden ýitik gidýär diýdik. Dogrumy ýa nädogrumy? Bular sizler uruşdyrýarlar, uruşdyrýarlar, soňam ýitik gidýär şular diýdik. Ikimiz aýtdyk. Şonda. Saparmyrat ýa-da başgasy parh edenok. Şu pille men Saparmyratdan iki müň, bäş müň dollar alaýyn, sesini çykarman, Saparmyrat oturybiljekmika ýa-da başgasy?

Bul nälet bolýar, mafiýa bagasy boldy indi olar. Seniň mesle, seniň meslekdaşyň näme diýip özüň sorama ondan.
Billere garşy gidip bora ol. Ol meslekdaşy däki. Men soramaly däl ondan, sen, sen soramaly diýeli şan.
E, ol maňa syrykda meniň.
Oy, sen bir bir tane gaýany, bir bir tane gaýany gygyryp ýaýyn açyp ýatyr, olam bir tane gaýany ýaýyn açyp. Yo, bi milletiň hakyny, haky üçin gygyryp, hakylyk Türkmenistanda bamy ýok, bile sen görüň. Ada barmat? Türkmenistanda Türk bir bir Türkmenistanda da haksyzlyk her ýerde bar haksyzlyk. Yo doğru da indi e, şöyle düşünmek var. Mesela Türkmenistan'da 4 milyon nüfus var doğru mu? 7
Türkmenistan'da milyon nüfus var herhalde Türkmenistan'ın.
Ara Türkmenistan'ın özleri ayda 4 milyon diyor. Biri gel o 5 milyon, biri gel o 7 milyon diyor, biri gel o 10 milyon. Men o tamam sen aydanın doğru 7 milyon doğru mu? Haa.
Ýedi million onsoň Afganistanda uruş bar başga bar o bar gykylyk bar billerem et ýurt çykgaý dost işlemäne dogrymy? Ýöne bular näme üçin aýal gyz doganlaryny enelerini elli ýaşynda elli bäş ýaşyndaky aýallar gelip bärde işläp dur. Öten agşam hem bir däne nähili diýsem otuz otuz bäş ýaşynda ýa bardyr ýa ýokdur bir aýal doganymyz gelip şu ýerde iki däne çagam şu tarapda öldi on sek on sekiz ýyl diýdim on bäş ýyldan bärem men diýdi gidibilemok diýdi. Şulara onsoň nädip göz ýumup otursyn diriliş. bir Eý e, doganjygym bir- şöyle bir zat bar aýrymy. E, Her her ülkäň özüne görä bir sıkıntysy bar. Bazılarynyňky kän, bazılarynyňky az. Düşündiňmi? Onuň üçin hem şipileme de Sakatdygy däl ol. Gara, ataňdan şipile sen ataň neme diýelim, reis jemhur bolsun. Sen ondan e, özi turýa gadan hem seni mi oturtmaly?
Ol yani özlerine bagly bir şey. Yani millet seçen bolsa ya bolmasa belki de özü zor bilen oty. O yani halky korkuzypdyr, gözü korkuzypdyr halkynyň. Yani ol öz şahsy. Biz yani iş bilen bir gidip de bir Yine bir sorag sana. Yine bir sorag şuna cevap ver soň sen do, sen aydanyn sen yayırmy? Marçaklı biri bilegin mesela marçaklamızdan 10 kişiden e, her kaydından 2000 dolardan pul alsa Türkiye'de hiç kim sesini çıkarman oturur mu? Donjygym, hiç kim sesini çykarman oturmaz, ýöne boş iftiradam atylmaz. Hudaýa şükür, mana biz dünýä bir zat bolmady biçak, gaç eli çykmady. Bolmaz, imkanaty ýok. Millet döwlete wagt bermän gidip tapyp alarmy, almazmy? Tapyp alar.
Hä, ýöne bu pagyrlar gelip. Ýöne şol boş iftira atarmy, öz işini özi görürmi, görmezmi? Görür, gara, mesele şu pille şöyle düşün. Hany subut, hany subut.
Millet gelip bu ýerde boşunamy aglap otyr, meň 2000 dollarym gitdi, meň 3000 dollarym gitdi diýip, subudym bar diýip otyr.
Şolar şu wagt ýok diýýär. Doganjygym, Sowudyň ba diýmek bilen görkezmegiň arasynda Düşünýäňmi? Ba diýmek bilen bäriň ara görkezmek aýry mesele ýaly. Sadece sen men göremok subutyny mesela mana deponu görkezen man git Bamy, bamy, man görkezsin aýsy mana listesi, mana bir mesela evragy, mana bir öýlesi, mana bir öýlesi. Mesela şu bilen e, kimlik almana gitseň, sen ol eliňe näme diýip, ol sana adresiňi isledi, zadyňy isledi. Ondan soň seniň şol e, kimligiň e, Afganistanyň gowusyny Türkmenistan, gonja kimligiň sen yedek onasyny isledi, kütük hafizini isledi. Sen adresiňi isledi. Şo kimligi sen eliňe bermänkä baş urup ýapan pilleň. On barmagyň ymzasyny alyp. Soň näme diýýär bi? On barmagyň Näçe günden ymzasyny gel diýýär, alyp. men saňa habar berjek diýýär. Garaz, saňa näme do?
E, seň öýüňe garşy, seň kimligiňi öýüňe garşy adresiňe kargo bilen iber, o dogrumy? Ýöne bular näme do? Kimligi öz işigine getirdi, o şol şirket diýip, başga diýip öz ýanyna getirdi. o. Ondan soň milleti getirip guýdy üçek o. Mana diýýär, plana-da kimlik alyp berdik, oňa-da alyp berdik, muňa-da alyp berdik diýip milleti aldadysoň, Sen men ýaly işläp durarym, maňa jaňedo aýdo, maňadam alyp ber diýo, näçe alyp berewiň diýo. Onsoň iki müň dollar, üç müň dollar, haýsy marjakly gidip dört müň, bäş müň dollar berip, başga birine berip pul neme edip kimlik aldy. Doganjygym bi mesele, bi mesele biziň meselämiz dälki doganjygym, ýagny bi mesele Türkmenistanyň meselesi. Seň meseleň, meň meselem dä bolsa birlişiň meselesi.
O diriliş aydı biler. Mesela subut görkezi biler diriliş mesela şonun e, mesela näme elinde senedi bolsa şol elindeki senetleri görkezi biler. Mana meniň halkymyň şöýtüp aldapdyrlar. Mana biýem senetleri, mana biýem e, mesela kutu kapisi, mana biýem adresi, mana biýem plan zady diýip video çekip biler diriliş, dogrymy?

Deri şonda senem türkmen hakynda ýada türkmenleriň hakynda mundan soň bir wideom çekme wideolaryňam bekle senem öz haýatyňa gara. Böyle millet gelip mundan öňki agşam gelip aglaşyp otyr billeň dekontymyz bar billeň wassabymyzda hemme zadymyz bar munça dalar aldyrdyk diýip gygyryp aglap oturarlar bu günem wideolaryny goýan wideolaryny peklap edälim ondan soň subutlary ýok eden bolsa gorkup mundan beter bolsun ha garagyna şu iki barmagy sokup iýip otursynlar menä mundan soň bara bir agyz gep aýtmaýyn bular üçin. Başga adam aýtjagymam ýok. Namart. Dünýä türkmenleri bular namart. Meselem, şu gün Sapar türkmen bilen gürrüň etdik. Gowy gowy pikir alyşdyk. Ýagny diýýä adamyň sesi bar. Men şo sesleri oturyp diňledim. Ol aýdylýan sesler hakykata gabat gelenok. Düşünýäň dämi? Çünki näme üçin hakykata gabat gelenok? Çünki ýüzüni görkezip gürlänok, ýalan gürläp otyr. Ýüzüni görkezsedi, ses zapysdaky ýalak gürläp bilmezdi. Çünki gorkardy ýalan sözlemäne. Men oturyp derňäp otyryn-a bulary. Biz bulara ýol görkezdik. Bularyň derdi bir meseläni çözmeklik däl. Gutaýdan Gülnara çykýar, bärden Mähri çykýar. Iki sanap türkmeniň götüne barmak sokýar. Öz arasynda urşdyryp, gygyrdyp otyrýarlar şolar ýaýynda. Bir-birine sögüp, düşündiň dämi? Olar bizi oýnajak bolýar. Sen bar-da gör şolary. Häzir ertebirun şolar diskotekada Gülnara bilen Mähri diskotekada tans edip wideo çekip goýmasa bilenim ýalandyr meniň wara. Sen bulary arka planda näme edip ýörenini bileňow-a. Olar ýaman aferist doganjygym wara.
Metre götmeliler olar. Gitsin bokunu yedirler. Başka aytacak garim yok olar.
Şonuň üçin men hem aýtdym. Men bulara şu başda aýtdym, o Gülnara siziň ýuwudyp biljek süňküňiz däl diýdim. Hatda agnostik geldi ol ýadyňyz şu agnostik bilen gepleşdim. Ýutubda bile goýdum o. Diýdim ki, agnostik diýdim, şular ýalak mesele bar diýdim. O taýda oýun görünýär diýdim. Çünki kömek etmeklik üçin baryp maslahat berip oturan adamlary Mähri ýaýyndan atyp oty. Bilýäňmi? Meselem, bir sany türk adam bardy, diýdiki, adwokat tapalyň, gygyrmalyň, gygyryşmalyň, kanun esasynda çözeliň, Türkiýe hukuk döwleti diýdi. Bul adamy ýaýyndan atyp gögerdiler. Soňra ýene biri bardy. Onam atyp gögerdiler. Diýmek, bular maslahat islemeýärler. Diýmek, bular iki türkmeni. Özbegistanly biri men dagy wideony oklap gögerdim. Adam deň urup näle özüni görkezip näme diýýär ol türke. Ýöne bileňkiler geldi bäri bileň diýdi pulumyzy aldy subudymyz bar oba diýip aglaşyp otydy şu ýerde hemmämizem görüp otyrys dogry dämi ondan soň billere müňle etdik şeýdik ediň şundal ediň ony ediň muny ediň diýdik e bu günem gördük hemmesi uýdularyny päkleşdirip biller subudam ýok başgada ýok adamam ýok hemmesi gaçyp gidipdir ondan soň bular üçin sen näme etjek ölsün bular ala elli elli bäş ýaşyndaky eneler gelip türkiýede milletiň götüni süpür o e ýaşajyk ýigrimi on dokuz ýaşyndaky gyzlaram gelip türkleň götüni süpür o E, öten akşam bir ýalanam boldy. Öten akşam gelip bir dana gyz doganymyz berdi gelip öz aglap gürrüň berip otyr. Bular ýalan däl. Öz hakyny bular iýdirip oty. Ses çykaran ok, säl bir zatdan gorkup otyrlar. Ölsünler. Men hem bundan soň bular üçin sesimi hem çykarjakka. Başga gepim ýok. Indi gözeň etdir, dünýä türkmenleri. Günnara çäre görüp bilmedik bu toplum hökümete garşy nädip hereket edip hak talap etsin? Menem şony aýt onda, hani öten agşam dillere bir sylag 100 kişi, iň azyndan 200 kişi illa otyrdy. 200 kişiň şoň içinde azyndan 15-20 kişi gelip bilen hakymyzy aýt diýip oturan bar şu ýerde. Ýöne olaň hiç biri rem etmedi-ä bu gün öte şol aýdyşyň ýaly subutlar ýok diýip otyrlar.
Hawa, Saparmyradam şony aýdýar. Men günortan gepleşdim, Saparmyrat dogry aýdýar. Mesele me Saparmyradyň seniň pikirleň bilen ylalaşýan, çünki gürleşmeklik, pikir alyşmaklyk, hakykaty ýüze çykarmaklyk. Ýagny igroklar, oýunçylar. Bilýän küşt oýnaýarlar. Näme etmeli? Iki türkmeni uruşdyrmaly. O taýdan Gülnara çykýar, bu taýdan Mähri çykýar, aňyrdan Jeren çykýar. Adamlar näme edýärler? Neme, näme diýilýär şoňa? Walna diýýärler muňa walna. Dumka, walna, ýagny adamlary nähili edýär? Panika getirýärler. Adamlary birhili seňseleýärler. Bilýäňmi? Göreňki köp adamlar seň seleýärler. Meselem, hersi özüne topar toplaýar. Ynanýan, goldaýan adam toplaýarlar. Bilýäňmi? Ýagny pikir ýöredip otdy bular. Adamlaryň pikirini ýönetip otdylar şu wagt. Dogry dälmi? Gülnara, Jeren, Mähri, ýene Garagöri hemmesi pikir ýöredip, öz pikirdeşlerini jemläp otdylar. Indi näme edýärler? Bular edil multfilmdaky ýalap, Adam muşduk başlaýarlar, bilen oýun oýnaýar bular. Öz pikirdeşlerini onuň üstüne küşgürýär, ol onuň üstüne küşgürýär, ol onuň üstüne küşgürýär. Agzybirlenişjek jemgyýetiň akym beýnisine zäher sokýar. Birek-birege bolan ýigrenç tohumyny ekýär. Meselem, biz din diýýäris, iman diýýäris. Dinimiz yslam, näme üçin biz agzybir däl diýýäris, öňe sürýäris agzybirligi. Bular bolsa halk köpçüligini agzala etmeli. agza ala, ýagny ol ony ýigrenýär, bu muny ýigrenýär, bul ony ýigrenýär. Meselem, syn edip gör, şu wagt şu ýerde oturyp bizler. Saparmyradyň pikiri o tarapa, biziň pikirimiz bu tarapa, emma biz gürleşip bilýäs. Haýwanlar ysgaşa-ysgaşa, adamlar sözleşe-sözleşe. Diýmek, biz türkmenler akylly bolmaly. Biz bular oýuna gelmeli däl. Mara diriliş.
Mena şu ýerde e, öten akşam 200 kişi dawa otydy aşakdan her türlü her zat ýazyp otydylar. Ondan soň bir däne aýal doganymyz çykdy ýokary geldi derdini aýtdy. Men diýdi iki sany çagam bar diýdi. Ikisem öldi diýdi. Türkmenistanda diýdi. Men diýdi gidibilmänmen diýdi. Şu döwletiň ýüzünden diýdi. 15 ýyl boldy men Türkde işläp berenme diýdi. Türkiýede men köçelerde galdym diýdi. Üstüme ogurlyk et, e, ogurlyk etdi diýip başlyk edip töhmet atdylar diýdi. Hemme zady eşdiler, eşdiler millet Aşakdan hiç zadam ýazana ugra diňläp otyrlar. Ýöne şunda zatlary türkmen milleti görüp, özleri iki ýüz üç ýüz kişi görüp oty. Ýöne bularyň bary şondaly aňyrdan geldironyň bir ejiz maşgala gelip bir başga bir ülka gelip näme edibiler? Ýada başga bir ülka mesele şu bile türkmenistan diýelim türkmen milleti gowy ýada başga diýelim baryp şolaryň maşgalasynda on bäş ýigrimi kişi maşgala baryp bir on dokuz ýigrimi ýaşyndaky gyz baryp işe barsa Oňa türkmenleriň özlerem her zat edip biler. Onuň üçinem şulary öz aýal doganlary, elli bäş, elli ýaşyndaky eneleri hemmesi gelip şu durumda köçede galyp bu ýa-da biriniň işiginde işläp böke bir zat aldy diýip bulary puluny berenoklar. Bularyň hemmesini öten agşam gelip aýdyp otyrlar. Eşidip otyrlar öpüler hiç zat ýazanoklar aşakdan. Ýa-da bulary görüp bular ses çykaranok. Onsoň men Türkmenistan ady baramy, türkmen men Türkmenistanda barmykada diýip düşünemok. E, mundan soň türkmen hakynda men gürrüň hem etmek islämok, bular ýalyny talanganda. Meňä soňky düşünjäm hem şu. E, Şonuň üçin sen diňe şipille, din sen de islam. on dünýä türkmenler, sen şipille bilodun ony. Ýo, men owaldan hem bilip otyryn. Gara, Sakal Murat maňa jaň eden laýkda. Ýok, Sapar Murat, men muny owaldan hem bilip otyryn. Ýöne indi hani e, bir subut han sen ýaňy aýtdyň, bir subutyňyz barmy ýa-da başgaňyz barmy diýip, dogrumy? Men owal mesele eşdeniň, goýanyň öýleki bular hany ura eşdendir diýelim. Ýa sen men ura eşdendiris, gözümiz bile gören dädiris diýelim. Ýöne öten agşam iki sany aýal gelip bu ýerde öz agzy bilen gygyryp aýtdylar. Hany şolary eşdip oty. Hiç kim gören däldir diýsek bu ýerde iki ýüz üç ýüz kişi görüp otydy diýip on. Şony aýdy on men oň bolup börenini men dogry aýdy oň men owaldan hem bilip bu. Ony şu şu gün öwrendim.
Özlemize gelenimizden bäri mesele bizler nämeň nämeligini bilip gelip otyrys. Düşündiň? Oň üçin hem ýagny bu zatlar hiç bir zat. Oň üçin näme etjeksiň? Birinsandan ýamanlyk görmediňmi, geçirejegin. Ýa çünki olar belki-de pul iýip bilendir. Ýa belki-de biri çok jola bilendir. Ýani belki-de Ýo, puly ýogumy başga da, men oň bilen işim ýokki. O pul iýipdirmi, başga iýipdirmi. Şol hakyny iýdirip, sesini çykarmaşyna meniň aklym haýran bolýar. Düýn Wallahi meniň bir muk, bir muk da, meniň bir muk dalaryň biri iýdi dünýäni başyna ýykarnaýyrmy. Wallahi ýer çekildi. Gara sen şu günler bir muk dalarymy iýdi diýoň, dünýäni başyna ýykaryn. Ýöne sen bu gün Guýduw çekyp, TikToka ýükleseň meselem, millet hem muny yzlasa, ertirem gelip muny päkläp edäni, ümsümjek gitip gitmärsiň ha. Bular şoýtda. Ýok, men senedini getirýän senedini. Senedini getirmesem ol gepiň sözüň hiç bir duzy bolmaz aýrymy. Mana bir senetleri diýer. Mana bir hemme zady. Mana bir dekonty. Mana şu halatda ýatdy. Sapar, Sapar bul bular biziň biz bile oýnap ýörler türkmenlere goýun diýýärä bular öz aralarynda meselem şol Gülnarany goýýan wideolaryna seredip gör köpüsi özbegistanly türkmenistanly özbekler tatarlar hezil edip diskotekada tans etýärler gör şolaryň joralaryny şo ekeler ükeler türkmenler goýun diýýä olar biziň aklymyz bilen oýnap ýör o seň mähriňem şolardan Ýo ýalanam aýdanok ol indi bir garap otursam goýundanam beter bolan ýaly. Goýun, goýun diýse hakly. Haky bar ýaly. Gurbangulam aýdypdyr ha. Afganistanly türkmenler ilçi bolup Gurbangulynyň ýanyna gelende aýdypdyrlar, Afganistanly türkmenler Türkmenistana gelmek islese alýaňyzmy a, gelmek islese diýipdirmi bir zatlar diýlende şonda Gurbanguly aýdypdyr, Goýun bilen möjegi bir agylda saklap bolmaz diýipdir. Gözüňe getirip gör. Ýagny olar dagda gezip ýören möjek diýipdir, biziňkiler goýun diýipdirler, bir agylda oňuşmaz diýipdir, gözüňe getirip gör, Gurbangulynyň aýdan sözi bu. Şu pilleki şu hadysalary meselem şu pilleki gürrüňleri eşidip oturan Afganistandaky türkmenlere sen pulam ber Türkmenistanda gelip ýaşa dugny.
Ýok hiçim ýaşamaýar hov, kim ýaşar öýtýän, goňşysyny öldürerler. Şodamy? Şu wagt siziň Allajana şükür gül ýalak bolup barýar. Inşallah e, Allah ýolunda, ilahy kelimetullah ýolunda bir bolarys, agzybir bolarys. Dilimizi, dinimizi, däp-dessurymyzy, medeniýetimizi, taryhymyzy, hemme zadymyzy gorap saklarys. Ýagny ylymymyzy artdyrmaly. Biz bularyň kimliklerini öwrenmeli. Bilýäňmi? Ýagny indi oýuna gelmeli däl. Bular ýylda edýär ony. Waý bolup orta çykýarlar, öjükdirýärler, ondan soňra ýitik gidýärler. Meselem bizler obada Dört sany güjük saklaýardyk. Şonuň birisi Gürjüdi. Gürji. Kiçijik Gürji bolýardy. Şu Gürji ylgap gidýärdi-de, ol ýene bar köpekler yzynda ylgap gidýärdi. Soň Gürji yzyna gaçyp gaýdýardy, köpekler şo taýda gyzylgan bolup bir-biri bilen urşup durýardy. Onsoň men oturyp synlaýardym. Bularam şony edýär, bularam şu Gürji ýalak bolup geçimi oňa ýalak bolup böküp orta çykýarlar. Birgiden türkmenleri birek-birege garpyşdyrýarlar we syrygyp gidýärler. Wideosynam aýyrýarlar, hemme zadynam aýyrýarlar.

Türkmenlerimiz aňyrda-da aýak asty bolsun, türke-de gelse aýak asty bolup böllerem. Sesini Aý. çykarmadylar, kellesine basyp hakyny iýip böldiler zatenam, e, ýene-de dowam o öte beter bu. Sesini Indi men çykarmadylar.
e, dünýä türkmenleri seret.
Men Kuran okamdan soňra maňa dinim susmaklygy öwretmedi. Men çykyp aýdýan. Şular şirket açyp Özbegistanyň watandaşlaryna kimlik alyp berýärler, siziň gözüňizi boýaýarlar. Olaňky kimlik, siziňki red diýýän. Puluňyzy alýarlar, ýalla di sudaniýa diýýär. Çünki syn edip gör hemme şolaryň Gülnaranyň gapdala işdeşleriniň hemmesi Özbegistanyň watandaşy. Bilýäňmi, özbekler, tatarlar, çagataý mongollary, a türkmenistanyňkylaram şonda, şoňa ýanaşýanlar şol, örgüt bular. Bular hemme ýeri kontrola alyp otyrlar, gözeňe töküp, gurup, boý, kontrola alyp otyrlar Stambuly. Çigit satýanam şulardan, şirket işledýänem şulardan, kargo işledýänem şulardan, konsula hyzmat edýänem şulardan, hemmesi şulardan. Ölini jaýlaýanam şulardan, ölini Türkmenistana ugradýanam şulardan. Hemme ýerde şular bar, geçiň öň aýak ýalap bilýäňmi? We etjeklerem näme? Biz türkmen, biz türkmen diýip edýärler, düşündiň dämi? Onsoň biziňkilerem näme bu? Aly bilen oktaw. Aly bilen oktaw. Ýok, oň hemme zada biler düşünip otyrys, özbek bolup türkmenleriň hakynda gürrüň ede otyrys, türkmenleriň hakynda başga ede ýöne A bilenimiz işe ýaranokda millet bilip otyama sesini çykaranokda. Seňki ýaly millet bilen adamlar sesini çykarsa, her kim duruly duşdan e, wakalar aýtsalar, onda bola ýöne bular ötek üstüni ýaparlar hani hiç kim görmesin. Bular nälik opyt topladylar. Meselem şu garagalpaklar öldürdiler-ä. Garagalpaklar öldüren wagtlary Ýewropadaky türkmenistanly we özbegistanly nemeler birleşdi. Men şonda aýtdym, opba diýdim. Ýewropadaky Ýewropadaky syýasatçylar bar indi, türkmenistanly syýasatçylar bar, özbegistanly syýasatçylar bar. Bular bir ara geldi. Onsoň men bulara syn etdim. Garagalpak türkmenleri-ä öldürdiler, aktiwistlerini türmä basdylar, bular birleşdiler we ümsümlik boldular, ses çykmady. Men aýtdym, Opba, bu taýyny kontrola alypdyrlar. Türkiýä syn etdim. Türkmenistanly özbekler, özbegistanly özbekler, tatarlar, ýeneler birleşipdirler. Ähli ýerleri eýeläpdirler. Magazynda-da şular, kargoda-da şular, şirketde-de şular, konsulda-da şular. Opba, bu taýynam eýeläpdirler. Türkmenistanda syn edýän we Aşgabatda-da meni teke dik beýgerip otyrlar. Gözlerini ýatyrk görmän aýtdym-a, diýdim. Diýibem siziň kimliklerňizi orta dökmeli, diýdim. Ondan soň men bularyň kimliklerini orta döküp başladym, patyrdadyp-patyrdadyp. Indi bular şu wagt suwuň ýüzüne çykyp başladylar, düşündiň näme? Bular şu wagt suwuň ýüzüne çykdy gowy. Indi ýöne şulary saýlamaly, bilmeli, öwrenmeli, şularyň taktikalaryny öwrenmeli, nähilek taktika ulanýarlar, nähilek adamlary oýuna getirýärler, nädip iki türkmeni uruşdyrýarlar, nädip süňk atýarlar, Nädip özlerini alyp barýarlar? Biz öwrenmeli. Bolmasa bular biziň ýakamyzdan elini aýyrmaýar. Düşündiňdä? Bularyň musulman diýenine-de ynanmaň. Bularyň hiç birisi musulman däl. Türkmenistandakysylaý, men Türkmenistandaka jogap berýän, bularyň hiç biri musulman däl. Çyksyn garşyma men musulman diýýän adam. Ýok, bular ýakadan tutubam goýmandyr, eşek edip münüpdirler. Eýerläpdir, hiç tarapy bir gorjenejek wagtyň ýok. Üstüňe münüp aýlanyp berler. Hawa, şol şu neme Türkmenistanyňkylar bilen Özbegistanyňkylar birleşen wagty meni Ýewropada suda berjek diýip kakgardy bular bir bir arada bilýäňmi? Maňa jaň edip adwokat tutýar seni ýok edýän diýip maňa ol Özbegistanyň nemeleri jaň edip äý men aýtdym geliň diýdim geliň alyň diýdiler Alyň ýekeje türkmeniňiz bar üýşüň tatarlar, çagataý mongollary oba hemmäňiz birleşiň Özbegiň ýene gara görüň. Hawa, bir türkmeni ýok edersiňiz, müň türkmeni Allah başyňyza bela eder, girere deşik tapmarsyňyz ora. Sizler şeýdip özüňizi ýigrendiriberiň, duşmançylyk edip, ýamanlyk edip, özüňizi ýigrendirip-ýigrendirip ýur, gowy edip içimizi ýakyň, ondan soň görersiňiz nähilek duşmançylyk edilýär, nähilek milletparaçylyk edilýär, nähilek duşmançylyk edilýär. Ýa öleris, ýa alarys, ikisinden birine äýdi gideris ýöne. Şonuň üçin hem duşmançylyk etmäň, ýamanlyk etmäň, hilegärçilik, tilkiçilik oýnuňyzy etmäň, türkmenler oýandy, sizleri tanaýa, siz musulmanmy, türkmenmi, türkmen dälmi, siz gowy adammy, erbet adamy, biz tanaýas indi. Şonuň üçin hem iki türkmen uşdurjak bolmaň. Zamira-mamira bizler Eýranystanyň türkmenleri. Jonnalak dünýä türkmenler gahar etme doganjygymar. Biz e, imanymyza görä dogrulary haýkyraly, goý adamlar alan alsyn. Alan alar, almadyk suwda gark bolar doganjygym. Dogrudanmy? Sen giň tut saňa aýtdym-a men. Şo günem aýtdym-a. Bu zatlar oýun diýdim. Olar biz bilen oýnap otyrlar diýdim. Hawa, iki türkmen uruşdurýarlar. Ondan soňam ýetik gitýäne wideolaram ýok, hereketleram ýok, adwokatlaram ýok, gidip şikaýat edenleram ýok. Gygyrdylar, bagyrdylar, goýdular. Garaşsyz şunda dowam et bular ýüz ýylda ganmaýyn keşi türkmen adyna bir zada bolmasyn men şoňa gözüm ýetdi keşi bular ýüz kişi bolup bular bir kişi akymyzy iýdirip otyrys onsaň bulardan näme gorjak sen bulardan ana aýaga galkmasyny beklädügüsiň bularyň bir direlmesini beklädügüsiň bularyň näme etmesini beklädügüsiň sen
Iman etmekligini doganjygym diňe Kuran okamaklygyny isleýän. Bakara süresini okasynlar. Töbe süresini okasynlar. Isleseler men türkmençesini goýdum ine şu akkaundyma girýaler. Meniň akkaundyma girip wideolary geçirýaler. Şo taýda türkmençe goýdum. Kurany kerimiň aýatlaryny türkmen dilinde goýdum meniň şu akkaundyma giriň. Isleseň wideo ýazgy görnüşinde diňle. Isleseň oka. Siziň başga çykar türkmen bolsa, meselem milletiň türkmen bolsa, ganyň türkmen bolsa, sen Kuran okamaly. Sen Allaha iman etmeli, sen taguty inkär etmeli. Sen ilaha kelimatullah ýolunda tewhidi wagyz etmeli. Seniň başga çykalgaň ýok. Saňa gurama da açyp bermeýärler. Saňa diaspora dernek açyp bermeýärler, seni baýatmaýarlaram. Çünki bular gudurap ýör şu wagt, Bizler Alla dik gygyrýas, bular Men türkmen dik gygyryp başladylar. Biz Alla dik gygyrýas, bular Men oguz diýip başlady. Biz Alla dik gygyrýas, bular Biz gök tagry diýip başlady. Görerge türkler. Soňda şamanizmi getirip uýgulaýarlar. Şonuň ütriň biz Alla diýme öňümizi dowam edeli, Allah biziň ýolumyzy açyk etsin, hemmämiziň imanly ýürek bersin doganjyklarym. Esasy şol Kurana saralmaly. Dogan diýýär, Kuran din diýip terrorist bolup ýörler diýýär. Ine şulam ýa tatar ýa özbek gelsin şu Zamirowa adam aýdyp duryn şu Zamiranyň gelsin hä men şoň haýsy milletdendigini aýdyp berin gel. Görýäňmi Kuran din diýip terrorist bolup ýörler diýýär. Bular şol taşnaklardan bolmagam mümkin. Gel ýaýyna. Şular hem Türkmenistanda ýaşaýar görýäňmi seret. Sen näme gepleýäň şeýle.

Jeren Orazowanyň dili sag bolsun bulary gurýanlar ýetik. Bilýäňmi o gapdaldan Jeren urýar bu gapdaldan Gülnar urýar garaşylary gur gur gur urup dersini sypyryp saman dykyp saman dykyp hala bulary oýarýarlar işşallasa işşallasa oýarjakdyrlar. Ýüzlerini titirip pul alyp gatyr.
Häý bular şu gur urup oýarmasaňa oýanmadylar-a eý bular barýa şu ine howa limana bardylar Türkiýä howa limana baryp Serdara Şöhrat, ýollar açylsyn! Serdara Şöhrat, ýollar açylsyn! diýip, o, aeroportda agladylar-ow, myžžyk bolup agladylar, gözlerini ýetip gör. Gara suw bolup agladylar, çünki pullary gutardy. Kwartira tapyp bilenoklar, iş diýseň iş ýok, aeroportda ýatylar, suwsuz, aç. Bizem Dürsoltan dagymyz pul jemledik, Dürsoltan wa, men wa, Alyşer dagy wa hemmämiz üýşüp, grupbada pul toplap, bulara produkta, çörek, bulka alyp, Dürsoltan dagy aeroporda gidip, bulara çörek berseler, çörek alyp bilmän gorkup durlar-ow. Çörek alyp bilmän dullar gorkup aeroportda aglaşyp bara. Soň Dursoltan dagy ýanyna baryp gorkmaň, hakyňyzy talap ediň, siz adam, eýle edip şo taýda telewideniýäni ertip, Dursoltan öňünde çykyş edip, telewideniýede görkezdip, şeýdip Türkmenistany ugratdyga bular özbaşyna Türkmenistana-da gidip bilenoklar-a. Ýa şo wagt Dursoltan dagy orta çykmadyk bolsa, bizler pul jemläp, telewideniýäni eritip, gazeteçileri eritip, produkty eritip, bärden gygyşmadyk bolsa ýatardylar bitin şänik ýaly edip aeroportda aglaşyp, Serdara şöhrat, ýollar açylsyn, Serdara şöhrat, ýollar açylsyn diýip. Hä? Wideolar bar eger görmek isleseňiz men pat-pat edip goýup bilýän ýöne utanýan. Men utanýan şony bilýän goýman utanýan şo wideoroliklary bara. Aýtmaga gerek ýok, men hemen şuny görüp, hakykatlary özleri gelip aýtdylar, wideo çekdiler, indem görüp otyrys wideolary päklediler, seslerini ýapyp, ümsümjek ýitip gitdiler dämi? Mundan soň men bularyň hiç zadyny görmäme gerek ýok, bularyň näle bir ynsanlygyny görüp otyrys, ýa-da bulary taýak bilen urup galdyrmaga gerek ýok, bularyň her kaýsynyň kellesini iki müň dollardan urdular, şonda sesini çykarmazlardy. Başda näme diýjek onda?
Bir wagt Saparmyrat Türkmen diýip bir ýigidimiz ýigrimi ýedi podpişikli abeneli ýaýyn açýardy. Türkmenlerimiz diýip arkasynda dijenäni goýup çiş bile menem ýaýyna barýardym türkmenler diýip. Bir gün wassapdan jaň etdi maňa aý aga diýdi bula boljakka meni topa tutup sög olara diýip. Saparmyrat. Hemme zadyňy doly diýipdi. Ýanyňda otyşylam türkmençilik etdi bundan iki ýyl mundan öňmi bir zat orta çykyp. Özümkiler sökdä maňa, özümkiler türkmençilik etdiň, maňa şol dostuň, doganyň, akrabaň, kowumyň şolar saňa düşman bolady, düşündiňmi? Gaýtadan gidýäs, bizem düzelýäs. Ýowaş-ýowaş düzelýäs. Türkmenleň hakyny idäp ýa-da başga edip gykylyklan adama billenkiler ony şunda bir bet göroki. Näme diýseň, az meselä bir türkmençilik edip sen öňe çyksaň, saňa sögübem bilolar. Başga elinden gelse bar-a, şol akabyndan gapatdyrjaklar, başga etjekler.

Eý don.
Meselem, şo ýaýyny açanyňda, bizlerden bir tatarmy, özbekmi biri ahotnik diýip seniň ýaýynyňda oturdy. Afganystanda türkmenler bar ýa men barýan, ol sögüp oturdy, ejeň näme edin diýip. Ýöne sen şoňa sögüpdirip oturdyň bilýäňmi ýaýyny açyp. Şo ahotnik diýip ors harp bilen ýazylyp durany bilýäňmi? Şo özbek, özbekmi, tatarmy bir zatdy şo. Bilýäňmi şony? Ol hallyşyň, hallyşyň ýaman bilen diwary bolady, dosty bolady. Ony men näme sebäpden etdim? Hatda meň özümkilerem maňa sögdi. Eee, şol biziň marçakly bir oglan bar, şonuň bir wideosy bardy, ol oglan ýogaldy. Şony aýyrtmak üçin hiç kime isat diýip bilmedim. Aýyrtdym. Ondan soň Halyş bir gezek ýaýna geldi. Ikiläp ýaýnyma gelmedi. Yşaga atyp eňňelledim men Halyşy. Başga ýaýyndan geldi, ýene-de sögüp eňňelledim. Ol şo eee, bir tanak Umyt diýip bir oglan bardy, belki tanadyr ony Dünýä Türkmeni. Danadromumyzyň şoň wideosyny aýyrtmak üçin men hiç zat diýip bilemokdym. Ony aýyrtdym, ondan soň eňelledim, taşladym hemmesini. Hiç birini gören dälsiň meň ýaýnymda geleni ýa bolmasa oturanyny şondan soň. Men şonda enaýy gördüm, diýdimka, nirdäki bir tatmy, özbekmi, kim ol, taşnakmy, belli däl, bize sökdürip otyň, afganistanly türkmenlere sökdürip otyň, ejesine, bajysyna men aýtdym, oho, diýdim, Saparmyrat pyçaga gelip dur-ow diýdim, bilýäňmi? Ýok, ol şol, şol, şol, meselä, şo wideoy men her gören pillerim meň ene-inime bir pyçak sokulan ýalak bolady. Şol Wideo aýyryldy diýip maňa habar geldi. Ondan soň hemmesini engelledim men olary. Ikilep ýaýyna gelmedem olar getirmedimem ýaýyna. Soň öňräk bir wideo bir meselede öňräk bir meselede öňräk bir meselede şonam diline getirip aýdan eken Aliş. Dostlar bady, doganlar bady. Eee şu meselede mesela şol wideo bir oglan bady wideosyny aýyrypdym, haýyş etdiler soň ikilep ýükledim diýip bir meselede aýdan eken şony pikiriňiz bolsa diline getirin ekeni. E, soň ýaňyny ikläp ýükläp dur ony. Ana şu meseleden men hiç zat diýip bilmedim. Gel men aýtdym, ta şu wideony bir ýuwaýynça, ýuwdyraýynça. Soň eňňelledim, taşladym ony. Dogry ol bolaglar mana Mehmede işler ukaşyl özbek berden biri ýanyna geladi ýaly şol gyzlardan. Nemäň ýanyna? Umydyň ýanyna. Şonda bir Şu Umyda olanyň men wideosyny ýuwdurdym on bir gezek. Ondan soň bolsa şu özüm haýyş etdim, başgalara haýyş etdirdim, ýuwdurdym. Soň şu öňräk Zarif bilen tartyşanda ikilep ýüklän eken o wideo ýene.
Şol şol halyşam aýdýar. Bular gorkak hiç zat edip bilmeýärdi. Urubam bilmeýärler, öldüribem bilmeýärler diýýär. Diýmek, bu bir zada arkalanýar, meselem, şu meseläni gozgamaklygy, şu hereketleri etmekligi. Bularyň hemmesi aslynda meýdan okaýar, çünki ol baryp, e, şu wagtam etdiler, soň ýene-de etdiler, soňam etdiler, ýöne soňky sapar gowy göz gördüler. Meselem, e, sen gelip meň öňümde durduň, ýadyňa düşýärmi, Saparmyrat Türkmen gelip, neme diýdi maňa, sen näme edip ýörüň, gat diýip, meň bilen sögüşip başlady, diktator türkmeniň ýaýynda otyrdyk. Şonda bile ýaýla açyp adam oturyp bir görsem Saparmyrat Türkmen maňa sögüp başlady, gygyryp, jagyryp men aýtdym, Ohho diýdim, diýmek buna maňa küşkürdiler. Men durmadym, men teke türkmen diýip beren türkmen oglam geldi şo döwür. Ýöne şonda-da biz alyp çykdyk, ýöne indi sögüp bilýän däldirler Afganistan türkmenleri syn edýänden soň. Çünki bir gezek agzylary bişdi-de, indi sögüp bilmeýärler. Ýöne şo sapar eger göz etmedik bolsak, olar ýene sögüp durlar düşünýäňdämi?

Türkmenistan döwletine hökümetine diýip käşki bilen elimizden bir zat gelsedi diýip käşki bir işläp bilsek biz bir çopan adam biz. Şu çopanlar çopanlar gyzy gowy görýärdi sizlere de tazy gyzlarymyz ýanaşýar bilýärmi Türkmenistan şu gyzlarymyz ýanaşýar sizlere de. Şu gyzlar bilen ýeneler bilen göz gözüňiz bakar bularda. Gyz diýip.
Bor inşallah walla şa. Sen gyz diýýordyň diýilişä sen gyz diýýordyň men töbe estagfirullah sen aýtdyran zadyňa gara.
Men öýle üçin gördüm sen sen seret hemme türkmenler jemlenip Sana onlara garşy Sana men näme üçin gaharym geldi aýyrmy? Dur. Şu Serdar Berdimuhamedowyň suratyny goýdum men. Serdar Berdimuhamedowyň suratyny goýdum. Sen sen aýyrt diýdim. Dur, Serdar men iki däne iki däne men her bilenem aýdym aýyrmy? Saparmyrat Türkmen maşynyň suratyny galdyr diýdim. Biram şu baýragy galdyryň men aýtdym. Baýrak bar Türkmenistanyň baýragy. Sen özüň Türkmenistanly dogrymy? Hawa.
Men şo plakana-da mana şu sözi aýtdym. Diriliş, e, agam diýdim. Eger seniň ýüregiňde bir aryjyk türkmen ganyň bolsa diýdim. Şu baýrak aýak asty bolup ýatyr-a diýdim. Sen şuň şaňda öndüň, ösdüň, men dewleti garyşdyrmadym. O baýrak milletiň baýragy. Hmm. Şu baýragyň men aýtdym aýak asty bolup oty, ýene senem men aýtdym şu taýda otyň meň zoruma gidip duran şol men aýtdym. Birinji bi, ikinji ýan Saparmyrat Türkmenbaşynyň baýragyny e, aýagynyň yşarynda goýup otyrdylar. Suratyny goýdular, aýagynyň aşagyna goýmadylar, suratyny goýdular. Soň indi şu ýerde bir sorag. E, Türkmenistanda 7 million türkmeniň içinde bir erkek oglan gelip diriliş tapyp alyp, ölüm taýagyny urup bilmedimi, baýragy basyp otyň? Şipillen, şipillen şöyle bir zat ba, e, mesela E, köp bir doganlarymyz bar mesela men öz şahsymdan gepläp biljekki Afganistan öz türkmen doganlarymyzyň üstünden gepläýin. Afganistanyň şu jumhuriyet baýragynyň zamanam geçdi. Bir debir ýani ýykyldy geçdi dogrumy? Ýöne şony şony şony bara şu e, aýagyny şana alyp otursyn. Eger ýanynda şu türkmen oglan ýanynda bolsun bar agzynyň üstüni owradar aýyrmy? Näme sebäpden? Dogry, men hem şony aýtjak bolan ala men özüm öýde asylgydy. E, jumhuriyetiň wagtynda Afganistanyň baýragy asylandy. Bileň o ýanda e, hemme nemelerimiz bar. Ýöne meňňem aýtjak bolduran zadym mesela sen men baryp dirilişe aýtmamyza gerek barmy diýjek bolan 7 million adamdan bir kişi dirilişe garşy çykyp bilmedimka ýa-da dirilişiň Ýok. ýaşap gören ýerindäki e, türkmen oglanlar aýtmadymka maňa sen şöýtme Di, şeýtme. di, garyndy, dirili çaga şu gep aýtdy maňa opilla, aýyrmy, men, e, e, sen diýdi, näme diýip Gülnarany şöýtdürip. Bak, Gülnara, men näme üçin hak beron, abla hormatynda, adam gözýaş döküp aýtdy. Şu zatlar oýun diýdi. Şu zatlary etmäň sizler diýdi, sögüşmäň. Iki türkmeniň arasyna diýdi, gözýaş döküp aýtdy. Men eger bir ýaramazçylygyny görsem, Durun olam diýdi. gelip, olam Durun gelip diýdi, olaryny boş beriň ony. Saparmyrat, e, sen WhatsApp-a gel soň Eýde mydama olar. wideony ataryn aýyrmy. E, Mesela gelip Öö. gör-de özi aglap aýdyp oty, e, bilen türkmenlerimiz atlarymyz gitdi öýle böyle diýip. Ondan soň özi gidip äri bilen ärimi dämi nikalymy dämi ony bilemok gidip pawýonda el şarpyp oty.
Seret, şu taýda men bir zat aýdaýyn. Şo döwürler şol Jeren Orazow meselesinde şu Saparmyrat Türkmen bilen Gülnara ýaman gowy hereket etdiler, afganistanly türkmenleriň hereketine garşy. Soňam teke türkmeni men diýip beren bir oglan bardy. Gidip Jeren bilen Halişe ýalbaryp oturdy ýaýynynda, wideoňy sildir-aý diýip ýalbaryp oturdy, teke türkmeni men diýip beren. I bu geldi-de meň garşyma dikildi. Menem aýtdym, diktator türkmen diýdim. Dawaý ýaýyn açýaň diýdim, birlikde diýdim. We ýaýyn açdyk, nätdik? Hemmesi boka sigen ýalak bolup gitdiler-ä. Ýagny doganjyklarym bir zada düşüniň, çünki bularyň agzyny ýumdurmasak, bular ýaman öwrenýär. Bu gün Meret çykyp sökse, ertir Serdar çykyp söger. Bir gün Maral çykyp sökse, ertir Merjen çykyp söger. Şonuň üçin bulary gür edip gurmasaň, bular çykyp durýar, çünki dişinde et galýar. Gözden getirip gör. Şonuň üçin men ylgap orta çykdym. Men bilip otyn şu mesele gozgalan badyna bilip otyn ýene şu taýda Jeren bilen Gülnara bar. Ýene şumatky meselede-de Jeren bilen Gülnara bar. Syn edýäňmi? Şo meselede-de Jeren bilen Gülnara bar, bu meselede-de Jeren bilen Gülnara bar. Syn edýäňmi? Ýagny bir birazjyk aklymyzy ulanmaly ýigitler. Ýaratyn Orunbarow.
Dünýä Türkmen, WhatsApp-a gel WhatsApp-dan gürrüň ederis dogan. Tamam.
Habarlaşa.
Şuly bolýa Saparmyrat. Şeripjan diýip şam görüşe.
Türkmenlerden waz geçme bir sanak özbek bilen dostlaşdym diýip doganjygym.
WhatsApp'dan gel gowy gürrüň edeli diýip boş ýer. Awa, ýagny türkmen diýen milletimiz bar, ganymyz bir, dinimiz bir, milletimiz bir, kitabymyz bir, Allahymyz bir. Hawa, beýdip näme etmäliň? Men haçandan bäri yzarlap ýörün-ä. Şol Jerenlaba meselesinde-de şul ikisi bar. Ýok, men oňa näme etdirýän zadyna haýyr. Meselem, Saparmyrat ýa başga biri destekläp bilermi, bilmezmi, oňa hiç zat diýjekkä. Ýöne gelip özi YouTube kanallarda, başga ýerlerde billeň türkmenlenmez diýip bu ýerde aglap wideo çekip atsa hany milletiň bolup ýörende. Ýöne özem gidip pawiýonda ýalaňaç gyzlaňňanda el çarpyp otursa, ol ikisini men göremden soň türkmenem bolsa gerek ýok maňa ondan özbegem bolsa başgada bolsa. Şuny görübem men muny destekläp bilmerin ana kim bolarda bolsun.
Şony oturyň doganjyklarym. Biz adama ýagşylyk etmek üçin çykmadyk. Biz Allahyň razylygyny gazanmaklyk üçin çykdyk. Çünki adama daýanma öler, diwara daýanma ýykylar, agaja daýanma çüýrär diýýär. Bu dünýäde Allahdan başga hiç kimse galmaz diýýär. Çünki Allatagala Kurany Kerimde näme diýýär? Wagta and bolsun diýýär. Ýagny Allah Tagalla bu dünýäniň wagtyndan ant içýär. Wagt geliji we geçiji, näle saklap bolanok. Ýöne Allahyň huzurynda wagt geçmeýär, wagt durýar. Biziň bizler ulalýas, kiçelýäs, garraýas, bu durmuşy terk edýäs, wagt geçip dur, aý, gün geçip dur, emma Allahyň huzurynda wagt ýöremeýär. Çünki Allah Tagalla Kurany Kerimiň on sekizinji süresinde, Kehf süresinde ýedi sanak uklan nemeler hakda aýdýar, ýagny ýedi sanak Iman edenler hakda aýdýar Allatagala. Şolary üç ýüz dokuz ýyl ukladýar, üç ýüz dokuz ýyldan soňra direltýär. Diýmek, Allatagalanyň huzurynda wagt geçiji däl. Wagt diňe adamlaryň durmuşynda geçiji. Bizler dünýä inýäs, ulalýas, ýaşlanýas, bu durmuşy terk edýäs. Ýöne Allahyň huzurynda wagt geçmeýär, doganjyklarym. Şonuň üçin Allatagala Kurany Kerimde wagtdan and içýär. And olsun bu wagta diýýär, göz öňüne tutup görüň. Şonuň ine eýranly türkmen men diýip gelýär. Şol eýranly türkmen men diýip gelýänleriň köpüsi fars. Türkmençe gepleýän Haýyrlyş. farslar.
Men çykdym habarlaşar. Bolýa e, dünýä türkmenleri. Bolar.
Şolar ýalak doganjyklaryň e, şonuň üçin Kurany Kerim okajaksyňyz, Allaha sygynjaksyňyz, Allahyň hak dini yslam dinine saraljaksyňyz. Mäkäm bir ýüpden tutjaksyňyz, üzülmejekdir. Emma adamzadyň ýüpüne ynanyp guýa çümseňiz, gark boljaksyňyz. Agaja daýanmaň çüýrär, diwara daýanmaň ýykylar, adama daýanmaň öler gider doganjyklarym. Allahdan başga hiç kimse baky galmajakdyr. Şolar ýalak. Şonuň üçin Allaha iman ediň, Kurany Kerim okaň, aýatlary okaň, pygamberimiziň sünnetlerini okaň, pygamberlerimizi tanaň. Kimligiňizi tanaň! Türkiman milleti, pygamber ordusy, Allahyň ýer ýüzündäki gylyjy. Allatagala Kurany Kerimde näme diýýär? Men sizi milletlere we dillere böldüm diýýär. Birek biriňizi tanamaklyk üçin diýýär. Sizleri ýer ýüzünde halyfa edip ýaratdym diýýär. Eger-de meniň diýenimi edip adalatymy uýgulasaňyz sizi milletlere üstün kylaryn diýýär. Eger-de biz Allahyň ýolundan ýöresek, Allahyň adalatyny dikeldip, Ilaha kelimetullah ýolunda hereket etsek, Allah Tagala bizi ýer ýüzüne üstün bir millet kyljakdyr. Alty ýüz elli ýyllap Yslam dinini dik aýakda tutan Osmanly döwleti ýala döwlet gurdurjakdyr. Gözüňize getirip görüň, doganjyklarym, alty ýüz elli ýyl! Türkmeniň halyfesi boldy, musulmanlaryň halyfesi boldy, türkmenleriň hamisi, musulmanlaryň halyfesi Ýowuz soltan Selimdi, Mekgeden Medinä, Şamdan Küdüse, ne giden ýerlere hökm etdi-ä, Horasandaky türkmenler, Hindistan, Päkistan, dünýä ýüzündäki türkmenleriň halyfesi boldy. Türkmenleriň hem hamysy boldy. Ýagny türkmenleriň öňde gelen zady boldy-da. Iň öňe kynyklar bardy. Kynyklardan soň kaýlar geldi-de. Şolar ýalak doganjyklarym. Bu günki gün näme edýärler? Ne mutlu türküm diýýärler, türkmeni türkmenlikden çykarýarlar. Bizler oguz diýýärler, gök teňri diýýärler, bizlere mongollaryň şamanizmini uýgulaýarlar. Ah, ýigitlerim meniň. Şerif doganjygym, aýtgany ýalňyş bolsa ýalňyş diý, düzedel-ä ýigidim.
Dogry aýtýarsyň, türkmen özüni bilmesi gerek. Indi esaret aldynda her ýerde, dünýäniň her ýerlerinde türkmen aýak asty bolup ediş bilen. Mana Şuna aýak asty etmeli. Bir zat boldy indi esaret aldyna geri türkmenler dünýäniň her ýerinde. Indi şu Leýleniň Leýleniň basany Türkmenistana şu türkmenleriň ýönetip oturan ýerlerine basany indi 150 ýyl bolandyr. gelip basana. Olar bilýärmi dogan şu taryhlary? Kança zulum gören şu wagtlarda türkmenler her ýere çaşan, derbeder bolan şondan bäri esaret altynda türkmenler. Indi sana bir zat aýdyň. Kurany Kerimde Allah Tagalla mynafyklar barada, müşrikler barada habar berýär biziň pygamberimize. Diýýär ki, olar ilki seni özüne meňzeder diýýär. Soňra seni imandan daş tutar diýýär. Soňra seni ýok eder diýýär. Olar mynafykdyrlar diýýär. Düşündiň dämi? Şony otur indi syn edip gör. Osmanlyny özüne meňzetdiler. Ve imandan uzak tutdular. Syn edip gör, soň zamanlar. Ve Osmanly döwletiniň sütüni, sütüni araplaşdy, farslaşdy. Kurany Kerimiň ýazgysyny okap bilmedi. Kurandan uzaklaşdylar. Bilýäňmi? We buny söweşe sokdular. Eý, şeýdip Osmanly döwletini param-parça etdiler. Mekgäni, Medinäni, Küdüsi, Şamy, Bagdady elinden aldylar. Ne giden topraklary elinden aldylar. Ýogsam Mekge, Medine, Bagdat, Kudus, Şam hemmesi Osmanly döwletiniň topragydy. Ýedik diýme kafa tutup oturan. Gözleňe tükür. Şolar ýaly doganjyklarym. Şonuň üçin bizler türke meňzemeklik üçin ylgamaly däl. Olar bize meňzesin. Biz türkmen türkmenligimizden wazgeçmäliň doganjyklarym. Olara ne mutly türküm diýdirip bileler-ä bizlere. Ondan diýenim biller ne mutlu türk türkmenim diýelim menä. Näme gyny bar? Indi sana şunu aýtjak. Bak Kurany Kerimiň ýene aýatyny ýatladýan. Olar ilki seni özüne meňzeder diýýär. Diýmek biziň ýarymyzy türke meňzetdiler, türkden çykaryp mongola meňzetdiler. Bilýäňmi? Şamanizm uýgulatdylar, indem ýewropeistlere meňzäp gitdiler, iňlislere meňzäp gitdiler. Hemmä meňzediler-de. Meňzemeli zat bar bolsa meňzediler şu wagt, dogry dälmi? Birine meňzäp bilýän bolsa meňzediler şolary şu wagt. Emma biz şo türkmenligimizde dos. Biz türkem diýmedik, bizler iňlisleşmedigem, nemsleşmedigem, orslaşmadygam, ýa rumlaşmadygam, biz şo durşumyza dos. Biz türkmen, biz türkmen diýip dos biz bilýäňmi? Emma synedik gör, ýene şo Kuranyň aýaty gelýär. Olar diýe ilk seni özüne meňzeder diýip. Diýmek, olary türkmenlikden çykardylar, türk etdiler, türklükden soňra kimlere meňzetdiler? Şu wagt syn edýäňmi şuňa? Kime meňzediler? Ha? Ana doganjygym. Şonuň üçin bizler hemme zadymyz bar. Diňe eýe çykaýmaklyk galdy. Biz türkmen, türkiman milleti, biz bunu ýatdan çykarmaly däl. Düşünýäňiz dälmi? Biz bunu ýatdan çykarmaly däl. Şonuň üçin hem seresap bolmaly pitne zamanynda. Aklymyzy ulanmaly, pikir alyşmaly, taryh barada, medeniýet, däp-dessur, din barada hemme zat hakda ylmy-syýasy derejesinde pikir alyşmaly. Çünki duşmanlarymyz duzak gurýar. Duşmanlarymyz Ýewropada duzak gurup otyrlar. Duşmanlarymyz Türkiýede duzak gurup otyrlar. Duşmanlarymyz tüm Orta Asiýanyň içinde. Türkmenistanyň içinde duzak gurup taýýarlyk görüp otyrlar. Biz-de taýýarlanmaly. Biz-de aklymyzy ulanmaly. Düşünýäň dälmi? Dogry aýtýasyň.
Derweş dogan menem çykjak, işdenem geç geldim. Menem ýaýyny ýapjak.
Menem ýaýyny ýapjak. Allaha emanat boluň doganjyklarym. Goý bizi ýaradan Allahym sizleri ýagşylara ýanaşdyrsyn, ýamanlardan azaşdyrsyn. Kast eden pes bolsun, ýaman ýüzi ters bolsun. Türkiman milletime Allahym güýç-kuwwat bersin. Ýürekleriňize iman bersin. Maşgala baýlygyny agzybirligini bersin. Enşalla bizi ýaradan Allahym bizi bu dünýäde üstün bir millet kylsyn yslamyň halyfesi etsin. Amin jana. Onda sag boluň saglykda görşeliň artistlaram tanadyňyz oýunçylaram tanadyňyz owa hüşgär boluň pitne zamanynda seresap boluň hüşgär boluň häzir boluň haýyştym döwlet galkyp daş ýaranda bagtyňyz sag boluň doganjyklarym özüňize guja serediň.